First no na ɛyɛ sɛ deɛ yɛbɛde po na ɛyɛ de ma yɛn because mayɛ saa ara mede m'ahoɔden ayɛ saa ara seesei a mehu sɛ ahoɔden no ebi nni hɔ bio nti mo adaro mma seesei a menante koraa na mewɔ ɛdegyɛ kakra wɔ me mu. ANS Trading Agency Ɛnɛ yɛaba abɛpue wɔ Cram Check TV. Yɛn adwuma a yɛyɛ paa yɛ door to door courier service. Yɛde firi London na yɛde aba ɛyɛ Ghana. Seesei yɛatrɛ mu kɔ West Africa, sɛ wokɔ Liberia o, West Africa deɛ baabi a wopɛ sɛ wode wo nneɛma kɔ biara no, fa bra bɛdan yɛn. Sɛ wopɛ sɛ wotɔ left hand drive vehicle firi Germany de ba nso a, kaa biara a wopɛ sɛ wotɔ, atokureta, truck, kaa biara, Fa bra bɛdaeɛ. Yɛbɛtumi ayɛ yɛde wo duty ne wo biribiara. Afotuo bi a ɛwɔ mu so no, yɛde bɛma wo. Ɛyɛ duty a yɛate so ne deɛ yɛnte so. Yɛbɛkyerɛ wo ne nyinaa. Sɛ wohwehwɛ yɛn akyiri akwan a, ɛyɛ zero zero four four, seven nine zero eight zero two seven five two seven. Ɛna yɛn office line no yɛ zero zero four four, two zero eight six zero zero three zero three. Ɛna yɛn website no yɛ. Answer twenty four dot com ANS yɛda mu fua. Yo atiefoɔ yɛasan aba mo anim biom, ɛyɛ Crime Check Foundation yɛ Educational Support Series no, ɛno na yɛde rebrɛ mo ɛnnɛ da yi. Na ɛnnɛ yɛ sister bi a yɛn nyinaa yɛnim no a yɛfrɛ no Angela, ɔne ne mma fɛfɛɛfɛfɛfɛ, nkwadaa mmiɛnsa a sɛbesɛbe yɛn nyinaa nim wɔn papa, afiri mu yayaaya. Wo de wo asɛm bɛto yɛn mu ma yɛn nyinaa yɛte ne su wɔ studio ha sei. Mpakyɛw sɛ me kunu wɔ ba me kɔ buu nsuo po bɛma me sika me se me nketa kɔɛ sɛ ɔbɛka daabi gye wei na kɔ po ɔyɛ biribiaa ma yɛ ɔhwɛ ne ba no kama. Mesrɛ mo mo boa me why Momboa me. Mpakyɛw momboa yɛ why momboa yɛ ne me nua nom no wɔnhwɛ a me maame koraa ɔbɛwo agyae ɛfiri sɛ sɛnea ɔwɔ so no ɔntumi nkɔntwere ne ho. Crime Check Foundation yɛn adɔfo adarom nti ɛnnɛ sister yi Yɛatumi de sereɛ aba n'anim aa Sen sɛ yɛde n'asɛm bɛto dwa Nnipa pii na wɔne yɛn akasa Ebi de sika asɛnde yɛn sɛ yɛmfa mmoa wɔn Nyame adom yɛn nso yɛadi nokorɛ Nyame ma me ma ne sika bebree a ɛnnɛ yi Watumi de reyɛ n'adwuma Na Ɛno twam a na yɛnwieɛ efisɛ yɛagye abusua no atom sɛ ɛnnɛ wɔaba abɛka yɛn abusua ho no, na ɛsɛ sɛ yɛkɔ so efisɛ nkwadaa wɔ mu a wɔbɛkɔ sukuu. Nnɛnnɛ wɔabɛka yɛn nsa na sɛdeɛ mohu no nnoɔma bi gu yɛn anim. Before sɛ yɛbɛma wɔn akwaaba na deɛ ɛwɔ hɔ yɛde ato mo anim no, mom yɛnkɔgye nkratoɔ kakra mmra.

86. You can also visit their website at www.proairacsystems.com. Pro Air, the difference is the chill factor. Mami Angela, akwaba. Ɛte sɛn? Ebi abɔkɔ. Kwala na setena mu ɛte sɛn? Sisi a ebi ayɛ fine. First no deɛ. Mahu sɛ ɔba no koraa ɔsere wɔ hɔ. Papa, ɛte sɛn? Sesei deɛ biribiara bɔkɔɔ. Wowere sardine, wodi ɛmo, biribiara. Ɔkyerɛ yɛn. Yɛda Nyame ase. Yoo. Na um asetena mu te sɛn? Na woka sɛ biribiara yɛ fine. Ɛyɛ fine ɔkwan bɛn so saa? First no, na ɛyɛ te sɛ deɛ yɛbɛde po na ɛyɛ den ma yɛn. Because mayɛ saa, mede m'ahoɔden ayɛ saa, seesei a mehu sɛ ahoɔden no a bi nni hɔ bio. Nti mmoa adaworo mma. Seesei a mennante koraa a, na mewɔ anigye kakra wɔ me ho. Mensu. Esu no deɛ, ɛnsɛ sɛ wosu efisɛ Nyame adaworo ma. Nyame ara na ayɛ miracle. Wosu a, ɛyɛ a na ɛha nkwadaa no. Nti yɛbɛsrɛ sɛ, yɛahu sɛ wo ba no koraa repepa w'anim nti no, mepakyɛ wo, wɔn saa a mensu. Wosu saa a na ɛha wɔn. Nti yɛnhwɛ. Ɛnnɛ yɛ anigye da. Megye di sɛ wo ara woahu sɛ ɛnnɛ Crime Check Foundation, yɛn adɔfo adaworoma, Ɛɛ hwɛ ɔma yi biribiara ɔmo bɛkɔ sukuu Nyame adom. Yɛde bɛto atiefoɔ anim ama ɔmo ahu sɛ ɛyɛ sika a mode brɛɛ yɛn no sɛdeɛ mede kan kae nea ɛdi no koraa yɛakɔ pɛ sukuu ama nkwadaa no mmiɛnsa nyinara a wɔn ɛɛsan akɔ Nyame adom a ɔkyena ɔmo nyinaa ɛɛkɔ sukuu na ne nyinaa gyina ɔdɔ a mo show nnipa pii ɛna mede kan ka sɛ sika no yɛde kan use bebree na yɛbɛda relationship issues ɛyɛ kuo a moatu mo ho asi hɔ sɛ mobɛyɛ adɔeɛ, mode sika bi brɛɛ yɛn, na saa sika no, ɛno na yɛayi bi a nsa a yɛde bi asɔ yɛn maame yi ne ne mma mu. Yɛn sista bi nso wɔ Australia a ɔmpɛ sɛ yɛbɔ ne din. Nnipa no bi nso mpɛ sɛ yɛbɔ wɔn din. Ɛɛ Evans? Ɛna Jason nso wɔ UK. Ɛna yɛ papa Kingsley a wowɔ America Brukyimamu. Sɛdeɛ mede kan ka no, nnipa no, ɛnyɛ obiara na ɔpɛ sɛ yɛbɔ ne din. Na ɛyɛ nnoɔma a ɛgu ha yi, wɔn se hwɛ sukuu a yɛkɔ pɛ ma wɔn, sika a yɛtuatua, sika a yɛ maame yɛde asɔ n'asen, ɛna afei nso no, ɛnnɛ nnoɔma a yɛakɔtotɔ, ne nyinaa yɛ saa sika yi. Na fotoɔ no, asaa ne sa. Enti yɛbɛsrɛ sɛ mo bɛka yɛn ho na ɛko no afei na yɛahyɛ aseɛ. Yɛmpɛ sɛ nkwadaa no bɛwura sukuu mu na afei biribi hia wɔn na afei yɛntumi nsan ntɔ mfa ma wɔn. Enti yɛbɛsrɛ sɛ obiara a saa abusua yi boa a yɛboa wɔn, nkwadaa fɛfɛfɛfɛfɛfɛ, wɔn bɛtumi asɔ wɔn mu na daakye wɔabɛnya baabi pa de asi no, yɛbɛsrɛ sɛ mma mompopo me ti. Na ɛnnɛ panin yi baa, yɛfrɛ no Bernard, asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ ɔwɔ pɛn, ɔkita ayi a, pencil a anka ɔ draw me. Na wotumi hu sɛ ɔyɛ akwadaa a ɛɛ n'ani abere sɛ daakye no ɔbɛyɛ one of the best artists. Obi nnim baabi a ɔbɛkɔ akɔpue. Ɛnnɛ wɔn a wɔyɛ drawing yɛ sɛ big big artists, wɔn na ɛdi sika. Nanso yɛansɔ ne mu a na saa ne daeso Ɛyɛ n'anisoadehunu yi na atɔ nsuo. Megye di sɛ yɛmpɛ no saa. Na ɛɛm M1 Foundation, mo wɔ Amerika, mobɛsraa yɛn nnansa yi ara. Sɛ na morehwɛ yi, mobaa office bɛsraa yɛn. Yɛda mo ase. Mobrɛɛ yɛn exercise books kakra. Yɛayi kakra a yɛde reboa yɛn nuanom yi, pencils ɛna pens. Susan ɛna Stella, mowɔ London, school bags, Mister and Mrs Turkson, mu wɔ UK ɛna shoes ne socks Jason Bedu wo nso wabɛsɔ yɛn ase kakra ɛna deɛ yɛakɔ totɔ aka ho na ɛno no twa mu a na yɛn wie yɛ sesei wɔn school uniform ɛna Friday wear admission fees maintenance fee PTA dues French teacher desk ɛna yɛde list tententen bi asan aba abɛto yɛn anim wɔ ha na yɛbɛma yɛn nua yi de sika bi a yɛde ato nkyɛn a yɛresan de ama wɔn aba. Na saa nam a mebɔ bobɔɔ so yi yɛ seven hundred and fifty five Ghana cedis, ɛyɛ tete Ghana sika seven point five fifty. Na sika a ɛkita me nsam yɛ eight hundred and fifty, kyerɛ sɛ one million da so. Sɛ nkwadaa no rehyɛ aseɛ yi no, wɔkɔ sukuu a wɔbɛdidi. Yɛn nyinaa nim sɛ one million nso deɛ, ɛnnɛ Ghana, sɛbesɛbe, sɛbesɛbe, ɛntɔ biribiara. Nti yɛbɛsrɛ mo, yɛde yɛn nsa gu yɛn nsa yam Ɛsɛ sɛdeɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ ne akɔpem no, mommɛka yɛn ho na yɛntumi nsɔ saa abusua yi mu. Yɛn maame yi nso no, yɛgu so a yɛretotototo nnoɔma. Yɛn maame bi aprɔmese yɛn kɔntena a ɔbɛtumi adi dwa wɔ mu, nti yɛrehwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya kɔntena yi, na yɛnya kɔntena no a, deɛ yɛde asɔ n'ase no, yɛatumi ayɛ no kɛseɛ ama watumi anya baabi pa ama ne dwanom, ama ne dwanom atrɛ. Nti. Sister Angela, wei yɛ eight hundred and fifty Ghana cedis, ɛyɛ tete Ghana sika eight point five. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛpɛ sɛ yɛma yɛn ani gye nti, ɛɛm na yɛde saa sika yi ama wo. List yi ɛbɛba wɔ hɔ efisɛ nneɛma no yɛatwerɛtwerɛ ama wo ɛna ɛwɔ hɔ no na wahwɛ so na wakɔtɔ ne nyinaa na Yɛn ma yɛ kasa nwa nti no wɔn a aboa yɛn wɔbɛbɔ nnipa bi din ebinom wɔ hɔ nso a wɔn mpɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔn din ɛdeɛn asɛm na wopɛ sɛ wo ɛka kyerɛ wɔn. Mpakyɛw me da ɔmo ase ɔmo ne nyinaa mede nyakopɔn nyakopɔn nhyira ɔmo baabi a ɔmo nya wɔ no nyame ma ɔmo nyame twi no me tumi nka ne yɛ. ɛnyɛ hwee. Meda mo ase paa, Nyame nhyira mo na mo nso menya deɛ ɛkyɛ saa na mofa mmoa me ba ma me. Deɛ ɛda mo koma so no nyinaa Nyame nim, ɔnyɛ ne nyinaa ma mo. Meda mo ase paa, Nyame nhyira mo, Nyame nhyira mo. Yo, amen. Na yɛbɛma yɛ ba yi anaa yɛ mma yi nso aka biribi kakra. Me, me, me artist a wopɛ sɛ wo draw me. Ɛdeɛn asɛm na wonso wopɛ sɛ woka? Mpakyɛw mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔn sɛ Nyame nhyira wɔn na ɔmma wɔn akwan tenten. Yoo, na sesei deɛ ɛyɛ me sɛ nnoɔma a wode bɛdrɔ no nyinaa no woanya? Wo maame nso kɔtoto bi aka ho. Papa. Ae, nti biribi a wobɛhia biara nso na wafrɛ na waka akyerɛ yɛn. Wai? Now deɛ wonkasa, da biara bɛba na woayɛ dinn. Yɛfrɛ wo sɛn? Bɛgyina me nkyɛn. saa na nso wopɛ sɛ woyɛ dɛn daakye ei ɛna bɛn ha bɛn ha bɛn ha wopɛ sɛ woyɛ dɔkta ɛna yɛn ho sua adeɛ na crime check foundation bɛyɛ dɔkta ma yɛn nipa a wɔn yare nyinaa na nso abɛsɛ wɔn yare ɛnyɛ saa nti wokɔ sukuu a yɛn ho sua adeɛ sɛ sɛ biribi a wopɛ biara yɛatotɔ ama wo biribi a wonni biara no ka kyerɛ wo maame ɔbɛba abɛka kyerɛ yɛn na yɛatɔ ama wokɔ sukuu nso ano ayɛ akwalaa pa wonim sɛ wo maame ɔni bi na wayere wo ho na wasua adeɛ na ɔno nso n'ani agye so ahu yo na bɔga wo nso yɛfrɛ wo sɛn kasa den ma me wo se harrison yo din na ɛdɛ paa na wo nso wopɛ sɛ woyɛ dɛn ei soja ɛnyɛ asɛm ketewa na watutuo peepee na wonsoro tuo wonsoro Yoo ɛne wokɔ sukuu a na wayere woho asua adeɛ wai papa sogya wai ahaa Watiefɔɔ saa na yɛn nyinaa yɛ hwehwɛ no sɛdeɛ nkwadaa yi wɔn papa wɔn papa sɛbi sɛbi afiri mu nanso no ɛnnɛ yɛtumi de anigye yɛama wɔn ani agye deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ artist deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ doctor deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ sogya ɛnnɛ wɔn wɔ wɔ anigye mu a megyedi sɛ Nyame nti no deɛ wɔde asi wɔn ani so no ɛbɛba mu. Enti yɛnsɛe mmere bebree, yɛbɛda mo nyinaa ase, wɔn a wɔabɛsoa yɛn ase a ɛnnɛ yɛde anigye abrɛ saa abusua yi. Yɛda mo nyinaa ase, da sɛ nnɛ yɛbɛsan aba mo nkyɛn bio. Yoo atiefoɔ, sɛ wopɛ sɛ wobɔ dwumadie anaasɛ ade bi a wotɔn ho dawuro a, akwanya aba Crime Check TV Ghana yɛn YouTube ne yɛn Facebook channel so. Sɛ woyɛ dwadini a wopɛ sɛ wobɔ wo dwumadie ho dawuro, sɛ ɛyɛ cars na wotɔn, adan, mpaboa, ntaareɛ, anaa mpo sɛ woyɛ shipping service, ɛneɛ akwanya aba Crimecheck TV GH channel so. Yɛn YouTube channel a ɛyɛ Crimecheck TV GH no, nnipa a ɛdi yɛn akyi a wɔhwɛ yɛn dwumadie bɛyɛ sɛ nnipa 58,000. Yɛ Facebook channel so, nnipa 198,000 na edi yɛn akyi. Wei kyerɛ sɛ nnipa pii na edi yɛn akyi a wɔhwɛ yɛn dwumadie. Sɛ wopɛ sɛ saa nnipa bebrebe yi nyinaa nte w'adwuma yi ho dawuro deɛ a, ɛnneɛ. Yɛn numbers na ɛgu screen no so no, frɛ yɛn na wo ne yɛn ndi ho nkitaho. Saa ara nso na sɛ wo nso wopɛ sɛ wodi yɛn akyi na wohu yɛn dwumadie a yɛdi no a, wokɔ YouTube a, wobɛbɔ Crimecheck TV GH. Wobue saa page yi a, Hwɛ wo nifa so, yɛde kɔkɔɔ atwerɛ subscribe. Mia so. Bere bi a yɛde yɛn dwumadie bɛto hɔ no, wobɛnya nkaebɔ. Bio, sɛ wopɛ sɛ wodi akyi wɔ Facebook a, wobɛbɔ Crime Check TV GH. Wokɔ hɔ a, wobɛhu Kokromotv. Mia so. Dwumadie biara a yɛde bɛtoɔ biara no, wobɛnya nkaebɔ na wo nso woatumi akɔhwɛ bi. Sɛ wopɛ sɛ wobɔ wo dwumadie ho dawuro wɔ yɛn YouTube, yɛn Facebook, Yɛn news site anaasɛ Home Base TV so a, frɛ yɛn na ɛne yɛn nkasa, na yɛ boɔ no deɛ ɛda fɔm koraa. Yɛda mo ase. Yɛda mo ase. Yɛda mo ase.